Мәктәпләр сала торган, ысул җәдит сөя торган тугры гына фикерле карт бай. Юан бай. Шәриф байның энесе Тупас бай. Хәзрәт. Гади хәзрәт. Мөәзин. Хәйләкәр мөәзин. Муса мирза. Үзен бик динле итеп күрсәтергә тырышучы, һәммә кешегә ярарга теләп йөрүче банктагы бер писарь. Салих, яңа татар егете, тугры фикерле, риясыз. Җамал кода, бик мөтәгассиб татар бае, бәдәвамчы. Бикә, гади бай хатыны. Килен, гади хатын. Хуҗа углы. Асрау, халык. яшьләр, картлар. Вакыйга Оренбургта унтугызынчы йөзнең башларында. Беренче пәрдә. Зур гына зал. Уртасында озын өстәл. Өстәл өстендә графиналарда кызыл кваслар. Залда халык күп. Кайсы озын өстәл буена утырган, кайсы читләргә утырган. Өстәлнең башында күзлекле, чуар бишмәт кигән, чалма кигән бер мулла. Аның янында, чапаннан, чалмадан, тагын бер мулла. Аның янында ак бүректән бер хәлфә. Аның янында русча киенгән, кара мыеклы, ялан башлы бер мирза. Тагын мөәзин, бәдәлче, байлар, уртача халык, бай балалары. Шәриф бай. Менә инде, җәмәгать, сезне шуның өчен эшәндердек. Хәзрәтләр килми. Бер юан бай. Чакырылганнардыр бит, Әхмәди? Шул арада гына бер приказчик килә. Хәзрәтләрне чакырткан идеңме? Әхмәди. Чакырттым. Барысына да әйттердем. Бер бай. Әллә, җәмәгать, хәзрәтләргә ат җибәрикме? Муса мирза. Әйе, вәт, хәзрәтләр үзләре булдырырга кирәк кебек күренә түгелме? Вәт, милләткә хезмәт эшендә алар, вәт, үзләре алдап йөри торган кешеләрдер. Шәриф абзый, сезнеңчә ничек? Бер кеше, Юк, алай ярамый, хәзрәтләргә ат җибәрергә кирәк. Андый-мондый эшләре булгандыр. Мәзин. Әйе, үлем-җитем бардыр, ил булгач, төрле хәл була. Шәриф бай. Яман пычрак эшләре дә юк әле, тик дошманлык белә килмәгәннәрдер. Аларга милләтең кадалып бетсен. Бер кеше. Алар бидгатьтән куркалар. Әһле голамага шул мондый обществолар арасында йөрергә ярамый инде. Пигамбәр заманында общество булмаган Муса мирза. Ул Садыйк абзый алай булып бетәр микән соң? Ул инде вәт, менә мин инде бу мөселманнарның да барысын да обществога килмәгәннәр, болар җәмгыятькә, җәмгыять дигән сүзне бик мишәрчә әйтә, килгәннәрдер дип уйлыйм, мин үзем обществога килмәдем, җәмгияткә килдем. Халык беравыздан, Общество түгел, җәмгыять, җәмгыять, түгел! Халык Салих аяк үрә торып, Минемчә, җәмәгать, ул чакырылган хәзрәтләр киләселәре килсә килерләр иде. Килмәсләр шул, алар безнең җәмәгать эшләренә илтифат итмәгән булалар. Шуның өчен аларны көтмәенчә эшкә башларга кирәк. Бер кеше утырган җиреннән. Общество эшеме, җәмгыять эшеме? Салих, Ул бит җәмгыять берлә общество арасында аерма юк. Халык кычкыра. Бар, бар. Мөәзин, Обществоның бидгатьлеге бәдиһи. Бербай, Бидгать, бидгать. Салих, Сез миңа сөйләргә бирмәдеңез. Җәмгыять, җыелыш дигән сүз. Общество да шулай дигән сүз. Тавыш. Түгел, түгел, общество кирәкми! Җәмгыять кирәк! Берәү. Пигамбәр заманасында общество булганмени? Салих. Пигамбәр заманасында булган. Тавыш. Тәүбә кыл, тәүбә кыл! Юк, юк! Җамалкы да ачуланган тавыш белән. Мин, әлһәмделиллаһ, 70 яшемә җиттем, моңынча андый обществоларга кермәдем. Аллаһы Тәгалә моннан соң шулай ук обществолардан сакласын, бөтен мөэмин-мөселманны обществодан сакласын. Әнә бит әле, бакчаларда шул общество кешеләре музыкалар уйныйлар. Безнең мөселманны да шулай итеп музыкалар уйнатырга телиләрмени, Муса мирза? Җамал абзыйның сүзе бик дөрес. Без беребез дә вәт әле урысларның менә мондагы музыкальный обществолары кебек общество ачарга риза түгел, тавыш. Түгел, түгел! Без менә хәзрәтләр фатыйха бирсәләр, җәмгыять ачмакчы булабыз. Җәмгыять вәт ул общество түгел. Ул Салих әфәнденең сүзе дә дөрес. Ну, вәт без мөселман, без дис дин кушканча йөримез, халык. Дөрес, дөрес, Шәриф бай. Соң, ул алай дөрес булгач, ул җәмгыять бидгать булгач, ник башка шәһәрләрдә ачканнар? Ник анда муллалар шул җәмгыятькә язылганнар? Менә, хәзрәтләр, сездән сорыймыз инде. Ул бидгать булса, сез безне тыегыз инде. Хәзрәт күзлекле. Китапларда общество дигән нәрсә юк. Инде аның хакында ачык ривәятләр күренми. Ләкин инде ул бит инде, менә әле Җамал абзый әйткәнчә, ул обществолар, музыкалар уйнасалар инде, әлбәттә, ул музыка ләгу вә ләһаб була инде. Ләгу вә ләһаб хәрәм инде. Икенче мулла. Әйе. Аннан соң инде әле бу общество дигәнебез урыс лөгате инде. Бу инде без общество ачуыбыз берлә урыска охшаган булабыз. Мин тәшәббәкә минум фәһүә минһум. Инде шуның өчен бу общество дигән сүз хатадан хали түгел инде. Бер яшь бар. Бер яшь бай, Соң бит инде, хәзрәтләр, без общество ачмаска булдык. Бу җәмгыять хакында китапларда ни әйтә инде? Хәзрәтләр бераз дәшмиенчә торалар. Бер хәлфә ак бүрекле, Алар хакында китапларда ривәят юк. Белмим, менә хәзрәтләр ни әйтер. Мин җәмигыр ремүздә дә күргәнем юк. Хәзрәтләр, Юк, юк. Җамал кода, Ул соң алай китапта булмаган эшне эшләү, хәзрәтләр, ничек булыр инде? Муллалар аптырабрак торалар. Ул алай китапка каршы килеп эш йөрткәнче, без китап кушканнарны эшлик. Менә, җәмәгать, Каргалы юлы буенда анда уйсу йир бар. Әнә шунда мөселмән каберләре бар, диләр. Менә шул йирне тотып алырга кирәк. Узган барган, урыс улак аларны мыскыл итмәсен. Халык, Әйе, әйе, мәслихәт! Җамал кода, Аннан ары аларның өстенә агач утыртырга кирәк. Алар зикер әйтеп торырлар. Зикерләренең савабы үлекләргә барыр. Хәзрәтләр, шулай бит? Агач зикер әйтә торгандыр? Мәзин, Әйе, китап әйткән, агачлар, үләннәр, һәммәсе дә Алла дип торырлар, дигән. Бер кеше. Ул инде, әлбәттә, зиярәтләр тирәсен тоту бик яхшы эш. Ләкин бит башка кирәкләребез дә бар. Менә фәкыйрь картлар була, ятим балалар була. Шуларга торырга урын ясасак, шәригатьчә гөнаһ булмас иде дип уйлыйм, арттан берәү. Ул приют буламы инде? Теге базар почмагындагы кеби приют буламы инде? Халык, Юк, юк, приют кирәкми! Бер хәлфә, Ул инде приют йортында аның ирләре берлә хатыннары бергә тора икән инде. Ул шәргый шәрифкә мөкалләф инде. Халык, Ул урыс эше, урыс эше! Салих, сез бик кызык икән. Приют ачып фәкыйрьләрне тәрбия кылу да урыс эше, җәмгыять ачып балалар укыту да урыс эше. Кая соң мөселман эше? Мөәзин, үлекне каберенә кадәр озата бару да. Бәдәлче, хаҗиләр берлә күрешә бару да. Берәү, биш вакыт намазны җәмәгать берлә кыйлу да. Салих, мин аларны әйтмим. Халык. Безгә шул кирәк шул. Безгә общество кирәкми. Салих. Алай булгач, соң сез урыс эшеннән бик курыккач, ник урыслар кәсеп итә торган тире яры берлә сәүдә итәсез? Урыска охшау була ич. Халык керлә. Ул дөнья эше. Кәсепсез торып булмый. Шәриф бай. Мин әле, җәмәгать, бу эштән гөнаһ булыр дип әйтүгә бер дә алай ышанмыйм. Минем фәкыйрь, зәгыйфь картларны җыеп ашатуым, хәзрәтләр, китапка сыймыймыни? Бер хәзрәт, Әйе, анда инде шул сезнең гарыңыз фасил булмаса, мәсәлән, общество ачу булмаса, әлбәттә, саваплы эш инде. Шәриф бай, Ятим балаларны җыеп укыту гөнаһмы инде? Мәзин. Анысы инде укытуына карап. Әгәр инде сәләфләр юлы берлә булса, саваплы инде. Ысул җәдидә берлә булса, кара такта булса, харам инде. Берәү, Ысул җәдид кирәкми. Берничә кеше, Кирәкми, кирәкми! Шәриф бай, туктаңыз әле. Сез миңа җавап биреп бетереңез әле. Менә инде, мин шул фәкыйрьләрне җыеп ашатсам, аларны һөнәргә өйрәтсәм, шуның өчен мине кыямәттә тәмугта яндыралармы инде? Муллалар берсенә-берсе карашалар. Бер мулла, Әйе, анысы инде Алла эше, без белмибез. Теләсә гафу кыла, теләсә газап кыла. Җамал кода, Аныс, аны белер хәл юк. Бәрсиса әүлия 126 ел гыйбадәт кылган да, ахырдан Аллаһы Тәгалә каһәренә лаек булган. Шәриф бай. Мин синең Бәрсисаңны белмим. Менә минем акчам бар. Менә мин үләм. Шуның өчен фәкыйрь балаларга укытырга акча калдырмакчы булам. Шул ярыймы, юкмы? Шәригатькә сыямы, юкмы?

Бу соң, хәзрәтләр, саваплы эш түгелме соң? Бу яхшы нәтиҗә түгелме соң? Бер яшь кеше. Бик яхшы. Безгә хәзер Шәриф абзыйга рәхмәт укырга кирәк тә, шул эшкә ярдәм итешергә генә кирәк. Мөәзин. Ул бай акча калдырырга теләсә, әлбәттә. Бик яхшы эш инде. Ләкин бит ул фәкыйрь балалар укытудан кирәгрәк эшләр бар. Мәсәлән, мулла-мөәзин халкының хәле хәл бар бит. Мәхәллә халкы, үзегезгә мәгълүм, карый алмый. Бер мулла, Әйе, әйе, голәманың эше авыр, көн күрүе кыен инде, аларны онытырга ярамый. Салих, Менә ни өчен сез баядан бирле шәригатькә сыймый дип торасыз икән. Тавыш. Ни сөйли? Хәзрәтләргә каршы килә! Алладан оял! Мулла, Муса мирза. Ул инде мулла-мөәзиннең хәле кыенлашканлыгын беләмсез шикелле инде. Әле һәр эш алардан башка булмый инде. Вәт, шулай да менә, вәт, бу җәмгыятьне инде аерым ясыйк, дим инде. Гөләмәне Шәриф абзый үзе онытмас инде, дим. Берәү, Монда бит эш әле менә шул җәмгыятькә инде. Шул менә шәригатькә муафыйкмы, түгелме? Янә берәү, Тагы шул приютта инде. Муллалар, Ул приют дигәне китапларда күренми инде. Ул пигамбәрдән соң чыккан эш була инде. Шулай булгач, ул бидгать була инде. Җамал кода, Менә җәмәгать, ишеттегңезме, бидгать буладыр, ди. Салих, Минемчә, мәсьәләне бөтенләй үзгәртергә кирәк. Менә халкыбыз арасында зәгыйфь картлар бар. Шуларны ашатып тәрбия кылырга кирәкме, түгелме? Тагы фәкыйрьлек сәбәпле укый алмый калга торган балалар бар. Шуларны укытырга кирәкме, түгелме? Менә Шәриф абзый шул эшне файдалы дип тапкан да, шуларга ярдәм итәр өчен бер җәмгыять ясамакчы була. Сездән киңәш вә ярдәм сорый. Бер мулла, Менә шул шул инде. Эшнең иң нечкә җире шул җәмгыять дигәнемез инде, Салих. Җәмгыять димә алай булса, берәү, общество диикмени? Салих, Бер сүз дә әйтмә. Укыт та, ашат кына. Берәү, Юк, җәмәгать. Моның артында бер-бер нәрсә юкмы? Моның арт ягы начар булып чыкмасмы? Без ничек инде шул җәмгыятьне ачыйк? Инде бу каферләр безгә килеп, инде шул җәмгыять, общество инде. Общество булгач, ул урыс эше инде. Шулай булгач, ник сезнең почмагыгыз да юк димәсме? Без шуларны уйларга кирәк. Халык, Дөрес, дөрес, урыска ышанырга ярамый. Шәриф бай, Әле бит монда урыс юк ләбаса, әле бит үзара кычкырышамыз! Берәү, Аның арт ягыннан урыс килеп чыкмасын дибез! Мәзин, Куркынычлы хәл инде. Бай шул шундый шөбһәле эшләр ясап калдырганчы, үзенә әһле гөләмәдән догачылар калдырса! Шәриф бай кызып. Менә инде, җәмәгать, актык сүз. Мин инде карт кеше. Мин инде үләргә хәзерләнәм. Менә шул. Башка шәһәрләрдәге кебек җәмгыять ачсагыз, мөэмин-мөселман бергә булып карарга булсагыз, мин ун мең сум акча калдырам. Юк икән, ул акчаны мин бүтән шәһәргә бирәм. Халык. Ачабыз, ачабыз, Муса мирза! Менә инде, җәмәгать, ишеттегезме инде? Шәриф абзый бик зур акча калдырырга тели. Вәт без инде хәзрәтләр фатыйха бирсә шул җәмгыятьне ачыйк инде. Бер кеше, Кирәкми, кирәкми. Салих бер кешегә, Син кирәкми дисең дә, шул фәкыйрьләрне үзең карарсыңмы соң? Кеше, Мин карый алмасам, Алла карар. Муса мирза, Менә, хәзрәтләр, сез шуңарга фатиха бирегез инде. Бер мулла, Әйе, ул шул мирза әфәнде, китапта бер дә андый җәмгыять дигән нәрсә күренми. Без дә шул алар Алла хозурында җавапка калмыйк, димез. Бер бай, Хәзрәтләр, без усаллыкка тырышмыйбыз инде, шул фәкыйрь-фокырага ярдәм итешергә инде. Мөәзин, Соң инде, ул общество булгач. Муса мирза, Общество түгел, җәмгыять. Мөәзин, Йә, җәмгыять диик инде. Мулла-мөәзинне бөтенләй онытмаслармы инде? Менә Казанда әле мулла-мөәзин хакы булган зәкятне дә шул обществога бирергә телиләр, имеш. Бездә дә шундый бидгатьләр булмасмы? Берәү, Ул бит имамины карау һәркемгә тиеш инде. Иншалла алай булмас, муллалар бер-берсе берлән сөйләшәләр. Берәү, Әле хәзрәтләр без барыбыз да шунда бит. Андый-мондый дингә мөхәлиф эш булса, агай-эне берлә киңәш итәр, туктатырбыз, Җамал кода. Вакыт үтеп китмәсме? Бер мулла. Аллага тапшырдык инде, җәмәгать. Шәриф абзый да мәхәллә картымыз, аның күңелен тә калдырмыйк инде. Инде алай булса, бер фатыйха бирик. Кул күтәреп дога кылалар. Бер мулла шуннан соң. Әһле исәмга файдалы булсын инде. Халык. Амин. Шәриф бай. Менә инде алай булса, Муса мирза, син инде устафны укы. Муса мирза, кесәсеннән кәгазьне чыгарып, күзлеген киеп караштыргалап Салихка бирә. Мә әле, сез укыгыз әле, Салих әфәнде. Салих укый башлый. Җәмгыятьнең, кавычкада, общество, максаты, халык. Общество кирәкми, общество кирәкми, Җамалкыда. Сез безне шулай алдап, безнең артта общество ясамакчы буласызмы? Әйттем бит, арты начар дип. Халык тавышлана. Шәриф бай, шул сүзне сыз. Салих кулындагы карандашы берлә сызып. Җәмгыятьнең максаты, халкыбызның мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Бер кеше. Ул ник карандаш берлән генә сызды? Общество дигән сүзне бөтенләй кырырга кирәк, Муса мирза. Әйе, әйе, дөрес. Каләм, каләм дигән сүзне мишәрчәйтә берлә сызарга кирәк. Халык кычкырып, Боз, боз! Салих кара берлән боза. Берәү, Монда халкымыз дигән. Нинди халкыбыз? Ник аны бөтен мөселманның димәгән? Салих, Безнең максат, бөтен мөселманга хезмәт түгел. Бер кеше, Ник булмасын? Бөтен мөселманга хезмәт. Бөтен мөселман безнең дин карендәше түгелмени? Тавыш, Бөтен мөселман, бөтен мөселман! Салих, Безнең дөньяның мөселманына Бөтен дөньяның мөселманына без ярдәм итә дә алмыйбыз, аны үзебезгә максат итеп ала да алмыйбыз. Безнең анлык кешебез юк. Берәү, Ник булмасын, әлхәмдүлиллә, без мөселман! Бер хәлфә, Әйе, Аллаһы Тәгалә җәнаплары һәрнәрсәгә кадир инде. Алла ярдәм бирсә, барысына да көчебез җитәр, Берәү, Әлегә җәмәгать бит кешебез җитмәгәне күренеп тора. Без хәзергә карап эш йөртергә кирәк. Кешебез булса, тагы җәмгыять ачарбыз. Берәү, Юк, аны хәзер ныгытып куярга кирәк. Ул калган эшкә кар ява, ди. Хәзрәт, Әйе, бөтен мөселманга дияргә кирәк. Муса мирза, Әйе, җәмгыять, җәмәгать, ул шулай кирәк инде, бөтен мөселманга дияргә кирәк. Вәт, без барыбыз да шул уйда инде. Ну, вәт, бездә тагын бер нәрсә бар. Миссионерлар дигәнебез риза булырмы? Миссионерлар, вәт, алар бит дошман. Минем нишләгәнне карап кына торалар. Алар, вәт, бу Муса мирза мөселманга файдалы эш эшләмәсен дип аяк чалырга гына торалар. Вәт, алар мине банкка кертмәс өчен, сенатка кадәр барып җиттеләр. Хәзрәт. Әйе инде, Мирза әфәнденең керүе яхшы булды. Шунда, шундый банк, банка кебек акчалы җирдә үз кеше булгач, агай-энегә җиңел була инде. Муса мирза. Вәт, алар шуның өчен мине кертмәскә теләделәр. Менә вәт, әле бер көн бер мөселманга акча бирмәскә телиләр. Тегене глупый татарин дип тиргиләр. Мин шуны күрдем дә, вәт, сез законга каршы киләсез, дип, законны ачып күрсәткән идем, үзләре исләре киттеләр. Вәт, анда закон белүнең дә нәтиҗәсе күп. Шуннан соң. Мине мөселманский частька директор баш итеп куймакчы булды. Теге бәдбәхетләр вәт риза булмадылар. Шуның өчен әйтәм, Без бик зур башлап, кечкенәсеннән калмыйк, дим. Безне тегеннән банктан шылдырмасыннар, дим. Халык, Әйе, әйе, анысы дөрес. Муса мирза, Вәт, бер көн бер миссионер килгән. Директордан бер баланы урыс итәргә акча бирегез, ди.

Беләм, теге бәдбәхетләрнең минем берлә сөйләшәселәре килми. Берсе миссионерлар, берсе чиновник. Миссионерлар тегене миннән аерырга тели. Мин, Юк, дидем. Мирзан сезнең кебекләрне күргәне бар, дидем. Чиновникны аерып алдым. Вәт-вәт шул каһәрнең Эш серене алыр өчен гостиницага алып кердем. Тегенең бөтен эш серене түктердем. Шуннан теге миссионер вәт миннән куркып шәһәрдән китте. Ә шуны берсе күргән дә, мирза эчеп йөри, ди. Юк, мирза эчеп йөрми. Мирза дин өчен үз акчасын да кызганмаенча серләр алып йөри, серләр. Аны белергә кирәк. Халык. Рәхмәт, рәхмәт. Бер мулла. Әйе, мирза сүзе дөрес җәмәгать. Моны инде шул көенчә калдырырга кирәк. Ул андый-мондый эш булып китеп, банк та сизә күрмәсеннәр. Салих тагы бер кат укый. Җәмгыятьнең максаты, халкымызның мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Менә бу матдә ярыймы инде? Шуны кабул итәбезме? Берәү, Ник халкымыз дигән, урыслар без дә халык, безгә дә ярдәм ит, димәсләрме? Муса мирза, Бу сүз дөрес. Вәт җәмәгать, мөселман халкыбызның дияргә кирәк. Халык, Әйе, әйе. Хәлфә, Мөэмин мөселман дияргә кирәк. Мулла, Ул инде мөселман булса, мөэмин кирәк түгел, мөэмин булса, мөселман кирәк түгел. Алар Алфәзә Мөтәрәлифә инде. Хәлфә. Юк, хәзрәт. Мөэмин тәэминдән мөштәк, мөслим исламияттән мөштәк. Бер мулла. Әйе, әйе, икесе дә кирәк. Җамал кода. Мөэмин мөселман урынына хак мөселман дияргә кирәк. Хак мөселман булмаган кешегә ярдәм итү гөнаһлы эш.

Хак мөселманның мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Берәү. Бу җәмәгать инде монда хак мөселман дигәнемез. Шул хак мосылманның кем икәнен аерыбрак әйтмибезме инде? Җамал кода. Ачык кирәк, ачык кирәк. Теге кеше. Менә бит, инде замана бозылды, төрле бидгатьләр күбәйде. Пигамбәребез заманасында булмаган нәрсәләр чыкты. Менә шул инде. Безнең җәмгыятебез шул бозыклыклар, шул бидгатьләрне бетерергә тырышырга кирәк инде. Халык, Дөрес! Дөрес! Теге кеше. Шуның өчен менә хак мөселманнан Морат әхле гөләманы игътибарга алучы сәләфе салихин, Кылу берлә йөрүче дигән сүзне кушыйк, дим. Халык, Мәслихәт! Мәслихәт! Тагы бер кеше, Җәмәгать! Бит әле менә шул! Соңгы елларда ата-ана сүзенә тотмау бик куәтләнеп китте. Менә күз алдыбызда Әхмәди абзыйның улы атасыннан фатыйха сорамаенча чыгып китте. Хәлил абзыйның углы аталарына каршы килеп өйләнде. Менә шундый начарлыкларны бетерер өчен Мин ата-ана фатыйхасыны алган кеше дигән сүзне дә кушыйкдим. Тавыш. Кирәк, кирәк, бер бай калын корсаклы. Мин инде әйтә дә белмим. Менә шул инде. Әле менә без хезмәт иткәндә байдан калтырап тора идек. Байны ата урынына күрә идек. Ул суга керергә кушса, суга керә идек, ул утка керергә кушса, утка керә идек. Бу елда менә шул, приказчиклар арасында шул инсаф бетте. Байлардан рөхсәт алмаенча чыгып китә башладылар. Аз-маз акча ясап, байларына көндәш булып, аларның фатихасыннан башка үзләренә эш башлый башладылар. Эшкә өйрәтер өчен, суксаң-нитсәң, судларга бирә башладылар. Болар бит инде җәмәгать, мөселманлык түгел. Менә шуларны да шул җәмгыятемезгә кертәсе иде, дим. Анда инде үзеңез ничек икәнлегенә карарсыз, Муса мирза. Бу инде әле Вәли абзыйның әйткәне инде шул булды кебек күренә. Ул әйтә, Вәт, бу безнең хезмәтче халык бозылды, диде. Халык, Дөрес, дөрес, Муса мирза. Ул инде вәт, шуларны да шунда кушыйк, ди. Минемчә, бу мәслихәт, баеннан фатыйха алган хезмәтчеләргә дияргә кирәк. Мулла. Әйе, әйе, ул инде андый бидгатьләр күбәя башлады инде. Әле үземезнең асрау гына түгел, кем булган соң инде, шул да абыстасының сүзенә тел кайтарып, ирек бирсәң, орышышмакчы булып тора инде. Хәзрәт, Әйе, китап инде хуҗасын итәгать кылсын дигән. Ул сый инде шәргы шәрифкә муафыйк. Муса мирза, Йә инде, соң, безнең бу беренче маддә ничек була инде? Салих укый. Җәмгыятьнең максаты, хак мөселманның мохтаҗ тарафларына хезмәттер. Шуннан соң инде йолдыз берлә. Хак мөселманнан морад, әхле гыламаны игътибарга алучы. сәләфе-салихин сүзе берлә йөрүче, ата-ана фатыйхасын алучы, байларның рөхсәтеннән башка үзеннән эш башламаучы димез инде. Җамалкыда, Мин әле моны аңламадым. Менә инде бу соңгысы кая языла инде? Салих, Ул бу маддәдән соң языла инде. Җамалкыда, Юк. Ул алай булгач аны беркем дә санга санамавы бар. Ул шунда, хак мөселманнан соң да булсын.

Хак мөселманның, хак мөселманнан морад, әһле гөләманы игътибарга алучы, сәләфе салихин юлы берлә йөрүче, ата-ана фатыйхасын алучы, байларның рөхсәтеннән башка үзеннән эш башламаучы, мохтаҗ тарафларына ярдәм итүдер. Муса мирза. Әйе, сүзе бик колакка ятып бетми кебек күренә. Сезгә ничек, Җамал абзый? Җамал кода, Ярый, ярый. Халык, Ярый, ярый. Салих, Мәгънәсе дөрес булмый, аңлашылмый бит. Халык, Аңлашыла, аңлашыла, шулай кирәк, шулай. Бер приказчик. Әле бу заманаларда байлар арасында хезмәтчеләрне гөнаһсыз җиргә рәнҗетүчеләр күбәйде. Аз гына ачуы килсә, куып чыгара. Менә мондый Урынсыз җиргә хезмәтчеләрне рәнҗетмәүчеләргә дигән сүзне кушып кушарга кирәк. Тавыш, Юк, юк. Берәү, Яхшы хезмәт иткән кешене беркем дә рәнҗетмәс, кирәкми. Тавыш, Кирәкми. Хәзрәт, Ул инде мөселман кеше алай рәнҗетмәс инде. Гөнаһ икәнлеген белә бит инде. Рәнҗетә икән, әле бит кыямәт бар. Сезгә Аллаһы Тәгалә аның өчен әҗерен бирер. Китап әйткән, Гөнаһсыз золым кылынган кешене сират күпереннән яшен кебек үткәрер, дигән. Аның алдында инде оҗмахның ишекләре ачылыр, дигән. Бер карт, Әйе, әйе, сабыр итәргә кирәк шул, приказчик. Ник без генә сабыр итәргә кирәк? Тешләсәләр дә сабыр итәргәмени? Мулла, Әйе, әйе, шуның өчен савабы булыр. Приказчик, Байлар сабыр итсен, савабы аларга да булыр. Мулла, Әй, ахмак, көфер сөйлисең, тәүбә кыл. Китапка ышанмыйсың. Тавыш, Ташла, ташла, ни сөйлисең? Приказчик туктый. Муса мирза, Соң, җәмәгать, шулай ярыймы инде? Халык, Ярый, ярый. Муса мирза, Икенче маддәне укый инде. Салих укый. Шул максатыны тутырыр өчен, җәмгыять мәктәпләр ачарга, кичке дәресләр ясарга, зурлар вә кечкенәләр өчен кирәкле һөнәрләр өйрәтергә юл ачачак һәм дә кирәкле китаплар бастырырга тырышачактыр. Муса мирза. Бусы ничек, җәмәгать? Җамал кода. Ул ник анда мәктәп дигән? Мәктәп бит урысча шкул дигән сүз, безгә шкул кирәк түгел, без әлһәмдөлиллә мөселман халык. Дөрес, дөрес, шкул кирәкми, кирәкми. Салих, мәктәп дип низамлы мәдрәсәне әйтәләр. Җамалкыда, ул нинди низамлы мәдрәсә? Мөселман мөселманның низамлы буламыни? Бездә, әлхәмделилла, низам, мизам юк. Халык кирәкми, кирәкми, ошкул кирәкми, низам кирәкми. Берәү туктагыз инде, җәмәгать. Низамлы мәдрәсә дигән сүз ул бик куркыныч сүз түгел. Мәсәлән, балаларның вакытлы сабакка килүләре, китүләре, аның соңында бергә-бергә шәрикъ булып укулары дигән сүз, бу бит, хәзрәтләр, инде шәригатькә каршы түгелдер? Хәзрәт. Әйе, ул инде шул, мулла кем, әһле гөләманы кысу була инде. Мәсәлән, сабакны вакытлы ясыйк инде, әлбәттә, бик вакыт инде намаз вакыты берлән йөри. Мәсәлән, инде иртә намаздан алып өйлә намазына кадәр диик инде. Ярый инде, үлем-җетем булса, мәсәлән, Бит җеназа намазы ахрысы фарыз бит инде, әхле гыләмне, гыләмә вакытлы дип җеназадан калалмый шул инде, мулла. Тагы аш була, туй-төшем була, вакытлы булгач инде, безгә шул бер җиргә дә бармаска кирәк була инде. Ул теге урысларныкы кеби вакытлы берлә кыңгырау кагып керергә, кыңгырау кагып чыгарга була инде. Тавыш, кыңгырау кирәкми, кирәкми! Шәриф бай. Әле соң, кыңгырау дигән кеше юк ләбаса. Менә шулай тәртипләбрәк укытсын дибез шул. Менә мин җиде ел укыдым. Унике һәфтияк туздырдым, язу да танымадым. Шул инде, хәзрәтләр, минем язу тануым дип белүем гөнаһмени? Хәзрәт, Юк, эш анда түгел, Шәриф абзый. Сез менә, әлһәмделилләһ, укый алмасагыз да әһле гөләманы никадәр карадыгыз. Алла Тәгалә әҗерене насыйп итсен. Ул инде низамлы уку дигәч, ысул җәдидкә тарту була инде. Тавыш. Ысул җәдид кирәкми, кирәкми, Муса мирза. Ул мәктәп дигән сүзне мәдрәсә дип алмаштырыйк бу, алай булса. Җәмәгать, шулай ярыймы? Мөәзин. Ул мәдрәсә дигәч инде ул, шул яңа мәдрәсә ачу буламыни инде? Безнең шәһәрнең, әлхәмделилла, мәдрәсәләре бар бит. Әле ул мәдрәсә булгач, мәсҗед, мәсҗеде дә кирәк була инде. Шул вакытта мәхәллә аеру була инде. Үзегезгә мәгълүм бит, җәмәгать, әлхәмделилла, мәсҗидләребез аһалисеңе сыйдыра бит әле. Хәзрәт. Әйе, әйе. Ул инде, җәмәгать, шул бер мәдрәсәләребез, мәч, мәчетләребез берлә канәгатьләнү, мәслихәт булыр инде. Берәү. Хәзрәтләр. Бит ул мәсҗид салу дин арттыру була инде, ул саваплы эш инде. Хәзрәт. Һәр җирдә түгел инде. Мөселман арасында фетнәгә сәбәп булса, файдалы түгел инде. Муса мирза. Ул вәт, хәзрәтләр. Әле мәдрәсә ачамыз дигән сүз түгел. Бер вакытны безгә мәдрәсә кирәк булса, мәдрәсәләр янып китсә, Алла казасыннан сакласын, шул вакытта мәдрәсә салырга право алып калыйк димез. Вәт. Халык. Ул гакыл, ул гакыл. Муса мирза. Без инде аны бик нечкә уйладык. Ул мирза инде белми эшләми. Әл, әле инде җәмгыять дип без рөхсәт ала алабыз. Тегеләй вәт җәмәгать, мәдрәсә ачарга дип сорасаң, вәт ул каһәр миссионерлар бу Муса мирза безнең башка бәла ачмасын дип куркалар. Вәт, алар бирмәсләр. Халык, Алай булса калсын, калсын! Җамал кода, Сәләфләр юлы берлә иман шарты укыта торган мәдрәсә диеңез. Салих, Ансы нәрсәгә инде аның? Мин анда укырга керсәм, мин ни, иман шартын укыйм инде? Мин аны белмиммени? Җамал кода, Белсәң укып күрсәт! Салих, Мин монда имтиханга килмәгән. Җамал кода, Менә, алар бар да шулай. Бар да иман шарты белми. Халык, Иман шарты укылсын, укылсын, берәү, җәмәгать, әбҗәтне калдыр, калдырылмасын, халык, дөрес, дөрес, калдырылмасын, Муса мирза, дөрес, җәмәгать, имансыз эш булмый, әбҗәт кирәк, син аны Салих әфәнде яз. Салих яза. Берәү, җәмәгать, менә бит әле, бу ел шул мәдрәсәгә инспектор, Керә, дип һаман куркыталар. Без шунда инде аны беркетеп куйыйк. Испиктр кермәсен дип языйк. Халык, Языйк, языйк! Муллалар, Әйе, әйе, мәслихәт, салих, җәмәгать. Бу әле бер җәмгыятьнең уставы. Анда без җәмгыятьне нинди ясарга теләгәнне генә күрсәтәбез. Без бит инспектор кермәсен дип закон чыгара алмыйбыз, без бит падишаһ түгел. Җамал кода, Юк, кермәсен! Халык, Кермәсен, кермәсен! Салих, Мин дә керсен димим, ләкин аны уставка язу мәслихәт түгел. Берәү, Минемчә дә шулай, җәмәгать. Ул алай булгач әллә ниндиерәк булып китә инде. Без бит әле, әлхәмделилла, менә шушы тугрыда министрга да прошение бирдек. Шул безнең файдага чыгар димез бит. Шулай булгач, бу сүзне калдырырга кирәк. Мөәзин. Министр үз алдында. Монысы үз алдында. Юк, монда да беркетеп куярга кирәк. Тавыш. Анда да яз, яз! Спиктор кермәсен! Салих яза. Җамал кода. Ул анда кичке дәресләр дигән. Ул ни дигән сүз була инде? Салих. Менә яшь вакытында укый алмаган кешеләргә, көндез вакыты булмаенча укый ал ала алмый торган кешеләр өчен кичләрдә сабак укытулар инде. Берәү. Ә ул кичке сабак була инде. Сүрәләр бикләү, иман шартын ятка алу, догалыклар өйрәнү була инде. Салих, ул гына түгел, язарга, укырга да өйрәтелә. Мөәзин, ул, ул чакта ничек булыр икән инде? Ул алай кичке сабак булмый була инде, ул инде урысларчарак була инде, ул инде искедән калган гадәтнең киресе була. Әле бит кичке сабакта вирдлар өйрәнү, сүрәләр ятлау була инде, бу башка була инде. Белмим инде, моның хакында китап ни әйтер. Берәү, Мондый эшләр соң, хәзрәтләр, пәйгамбәребез заманында булганмы инде, хәзрәт? Анысы шөбһәле инде. Җамалкыда, Ул алай шөбһәле дә булса, аны калдырып торыйк. Халык, Калдырыйк, калдырыйк. Салих, Юк, аны калдырырга ярамый. Менә хәзер укыйсы килә торган зур кешеләр бар. Ул шулар өчен инде. Берәү, Ә, мин белдем, бу урысларның теге Баскрисни, воскресный, ошкуллары була икән. Ул кирәкми, халык, юк, кирәкми, кирәкми. Шәриф бай, туктаңыз әле, җәмәгать. Мин аның нинди икәнен белмим. Менә шундый укыта торган җир булса, мин яшь вакытымда укырга өйрәнгән булыр идем, Берәү, Ышкул булса дамы, Шәриф бай, Ышкул булса да. Халык, Юк, безгә ышкул кирәкми, кирәкми. Муса мирза, Бу да җәмәгать үземезчә гакыл берлә эшләнгән, вәт. Без, вәт, аны теге каһәр кяферләрне алдарга дип эшләдек. Вәт, алар тик менә болар безнең кебек укытырга тели икән дисеннәр. Ә без тотарбыз да үзебезчә укытырбыз. Без кичке сабак ясарбыз. Ул вәт җәмәгать безнең эш. Халык. Дөрес, дөрес, мирзача булсын, мирзача. Берәү. Юк, җәмәгать, ул кичке дәресләр дигән сүзне кичке сабаклар дияргә кирәк. Салих, дәрес берлә сабакның аермасы юк, ул барыбер. Берәү, Юк, җәмәгать, бу боларның ул дәрес дигәннәрендә минем шөбһәм бар. Аларның максутлары кичке сабак булса, ник алар үзләре үк кичке сабак димәгәннәр? Моның арты хәерле булмас. Мәзин. Монда тагын бит әле эшнең дин ягы бар, Салихка күрсәтеп. Менә бу әфәнделәр инде дингә илтифат итмәсәләр дә, безгә дингә бик нык ябышмаенча ярамый. Әлхәмделилла, динебез дин-ислам, шуның шөкранәсыны белергә кирәк. Тавыш бик дөрес, бик дөрес, мөәзин, шулай булгач, китапларда әйтә, Кич берлә намаз-нияз берлә мәшгуль булсын, ди. Дөнья булгач, төрле хәл була, җәмәгать кайвакыт намаз казага кала. Ул кич берлә дәрес укылса инде, намазлар каза кылып булмый инде, ул намазыны калдырырга ярый дигән

Кич берлә дәрес укуда диннең кай тарафына зарар була? Хәлфә. Ансы инде аның укытуында. Сәләфләр юлы аяк астында астына тапталмаса, кич укуда зарар булмас инде. Безнең Дамелла да Тәбәррәк китабына кич караучан була иде. Кич зиһен ачык булучан, дия иде. Салих. Алай булса, бу матдә ярыймы инде? Җамал кода. Яле, тагын бер укале. Салих укый. Шул максатыны тутырыр өчен, җәмгыять, мәктәпләр, берәү, мәктәп түгел, мәдрәсә бит, Салих. Ансы шулай калды бит. Халык, юк, юк, мәдрәсә, мәдрәсә. Салих. Алай булса, менә болай була инде, укый. Шул максатыны тудырыр өчен, Җәмгыять иске иман шарты һәм әбҗәд укыла торган мәдрәсәләр ачарга, кичке дәресләр ясарга, зур вә кечкенәләр өчен һөнәрләр өйрәтергә юл ачачак һәм дә кирәкле китаплар бастырырга тырышачактыр. Җамал кода, Монда, җәмәгать, бер бик зур эш бар икән әле, китаплар бастырырга, дигән. Бу инде китаптан морад монда бәдәвам булмый инде? Салих, китап бәдәвам гына түгел, кирәкле китапларның барысы да, Җамал кода. Юк, бәдәвам инде. Әле бит шул бәдәвамны бастырмыйлар шул инде. Менә шушы җәмәгать шуны беркетеп куярга кирәк. Ул андый бастырмау булмасын. Берәү Муса мирзага, Син, мирза, аны инде башкача сөйлә. Без бәдәвамсыз ничек торыйк? Балаларыбыз ни укыр? Янә берәү, Җәмәгать, бу бик зур эш. Аллаһы Тәгалә ярдәм бирсә, без шуны шулай итик инде. Ул кирәп кирәк китаплар урынына бәдәвам гына дисәң яхшы булыр. Бәдәвамнан кирәк китап юк бит. Халык, шулай, шулай. Мулла, Җәмәгать, Бит бу Мохтасарда китабы Җаһитне бастырмый башладылар. Шуны да кертик инде. Халык, кертик, кертик! Салих, ул инде кирәкле китап дигәч, шунда барысы да керә. Ник аны бәдәвам дияргә кирәк? Халык, юк, юк, бәдәвам диик, бәдәвам! Бер мулла, Җәмәгать! Менә бу урыс халкы әле Рәдде Нәсара китапларынны бастырырга рөхсәт бирми. Мисал, инде, ул аларның диннәренә рәдде кыла торган китаплар. Ул бит бик файдалы инде. Аларны берсе-берсе укыса, һидәят тапмаенча калырлык түгел инде. Менә шуны да җәмәгать кертик инде. Менә минем үземнең дә шул миссионерлар берлә моназарә хакында язган нәрсәләрем бар. Халык, Ә, куркалармы? Безнең диннән куркалармы? Кертик, кертик, Муса мирза. Менә җәмәгать, вәт, без шуларның барысын да уйлаган. Ул вәт, бәдәвам дисәк, теге каһәрләр, хәзер бу Муса мирза нишли дип, киртә салмасын дибез, Җамал кода. Бәдәвамнан башка торалмыйбыз инде, Муса мирза. Мин вәт Җамал абый абзый беләм. Мин бик. Бик үк күп укымасам да, әлһәмделилләһ, мөселманга ни кирәкне беләм. Мин вәт, аны әллә кайчаннан кайгыртам. Әле вәт, кичә генә шуның хакында банкның башы берлә сөйләштем. Иван Васильевич, вәт, закон юк бит, дим. Ник дип сорый. Мин тегеңәр закон ачып күрсәтәм. Син, ди, Муса Сапиич, безнең профессорлардан күп беләсең, ди. Синең сүзне тутыру авырын авыр инде, миссионерларга көч була инде, әйдә, синеңчә булсын, бәдәвам басылсын инде, ди. Менә вәт, ул белеп йөрткәч ниләр була. Халык, Рәхмәт, мирза, рәхмәт! Муса мирза, Әле тагын! Хәзрәт миссионерлар берлә моназарә кылышу тугрысында сөйләде. Ул бит минем эчне күптән тырный, Вәт, әле шул арада гына без шул банкта сөйләшеп киттек. Вәт, мин үзебезнең диннең, динне, дн ди, арт, артыклыгыны сөйләгәч, шаккаттылар. Барысы да, Муса Саапич, вәт, без бүген мөселман булыр идек тә ярамас кына, диләр. Салихка, өченче матдәне укы. Салих укый. Җәмгыятьнең члены булу өчен елына унар сум түләү тиештер. Гомерлек члены булырга килгән кешеләргә берьюлы өч йөз сум түләргә тиештер. Монысында инде һәммә җире ачык күренә. Моны сөйләп торырга урын юк инде. Бу һәммә җәмгыятьтә дә шулай була инде. Бер хәлфә. Монда инде менә хәзрәтләр мин члин дигән сүзне аңламыйм. Ул инде әле безнең духовный собраниенең челиннәре бар бит, ул шулар кеби мирза мирза була дигән сүзме инде? Алай булса инде, җәм җәмәгать, мин риза түгел. Имтиханга барган һәркемгә мәгълүм бит, андагы мирзалар шәкертләрнең кәвешләрене яшереп йөдәтеп бетерәләр һәм дә үзләре шәргы шәрифка сыймый торган киемнәрдә йөриләр. Берәү. Ул мирзалар шәкертләренең кәвешләрене яшер Мәсем дигән сүзне шушында кертсәк ярамасмы, җәмәгать? Мулла. Юк. Ансы мәслихәт түгел. Мөфти хәзрәттән яхшы түгел. Без бит һәммәбез дә аның кул астындагы кеше. Мөәзин. Ул члин дигән сүз монда собрание члены дигән сүз түгел инде. Бу урысча инде. Менә безнең окружной судка ант иттерергә барганда член суда дигән кешеләр була. Шулар кеби буламы инде? Берәү, Ул шул безнең мөселманнар инде. Шул Челин суда кеби, әллә нинди укалы киемнәр киеп йөрергә тиеш булыр микән? Ул бит безнең шәригатьтә хәзрәтләрдән узып булса да, әйтим, көмеш кием кияргә ярамый. Хәзрәт, Әйе, әйе, алтын-көмеш, ефәк нәрсәсе ирләргә мәмнүгъ инде. Мулла, Ул Челин дигәне, мөәзин, урыс лөгате булмаска кирәк. Мәзин, урысча, урысча, мин бит урысча беләм, мин бит унсигез елдан бирле окружныйга антка йөрим, хәлфә, ул урысларда истигъмаль кыйлынса да, Әндәлес гарәпләреннән кергән булырга кирәк. Ул асылда җәлин булырга кирәк. Ләкин урыс халкында ж хәрефе булмаганга аны члин дип әйтәләр. Хәзрәт, әйе, әйе, ул урысларның хәр нәрсәсе гарәпләрдән алынган инде.

Хәзрәт. Менә монда Шәриф абзый лөгать китабы булса яхшы булыр иде. Бар микән? Мулла. Әхтәридә юк. Укыянуста булмаса. Бер яшь егет. Бездә укыянус бар. Хәзрәт. Китер әле. Яшь бай. Хәзрәтләр, ул бер дә гарәп сүзе түгел. Ул урыс сүзе. Члин дүгән сүз, әгъза дигән сүз. Мәсәлән, алар кулны члин диләр. Шул арада егет китап китерә, муллалар карарга тотыналар. Шуның өчен бу сүзне әгъза дигән сүз берлә алмаштырып була. Һәм дә китап карарга ихтыяҗ да калмый. Берәү, Китап карауның зарары юк, без һәммә эшебезне китап боерыгынча йөртергә кирәк. Муллалар мыкыр-мыкыр сөйләшеп китап. Күп китаплар актаралар. Муса мирза. Әйе, әйе, без шул китап Коръән өчен вәт инде тырышабыз. Хәзрәтләр карасыннар. Салих янына бер кеше килә. Алар янына Муса мирза килеп. Килкеме, Салих әфәнде? Вәт, менә мин шулар берлә унике ел торам. Вәт, мин шуларны латлап килгән кеше шул. Вәт, эш булсын, милләткә файда булсын дип тырышабыз. Салих. Мин болай тырышудан файда булыр дип белмим. Без укыган кеше аларның наданлыкларына карап, үзебезнең эшебезне аларның наданлыкларына муафыйк итеп эшләмәенчә, аларның эшләренә үзебезнең белүебезгә карап эшләргә кирәк. Аларны үзебез баскан баскычка кадәр күтәрергә тырышырга кирәк, Муса мирза. Мин дә вәт аны беләм. Ул вакытта вәт алар берлә дошман булырга кирәк, алар вәт безгә кире күз берлә карый башларлар. Салих, карасын, аюдан курыккан урманга бармый, ди, Муса мирза, минем вәт җәмәгать бар, минем вәт аларны тәрбия кыласы бар. Вәт аларны шул ден берлә бутамасаң кузгатыр да хәл юк. Үзенә шулай кирәк икән, шулай итсен. Ник мин үземнең мазамны күтәреп, китәреп, аларга каршы килим? Мин аларга шулай-шулай дип кул куеп торган кеби күренәм, ә эчемнән мин гел сезнең кебек. Яшь кеше, ансы шулай да бит. Аннан бернәрсә дә чыкмый. Ул бит Бу урында таптау гына була. Салих, хезмәт итәргә теләсәң шул, авыр йөкне өстерәргә кирәк. Шушы, Иделдә ләмке тарткан бурлаклар кеби, аны агымга каршы сөйрәргә кирәк. Агым астына ул үзе дә бара, Муса мирза. Вәт, алар надан, алар бай,

Салих, бу тире сату түгел, Муса мирза, шулай ул. Вәт хәзер мин шул Җамал байга каршы килсәм, ул вәт миңа мәңге дошман була. Ул вәт хәзер минем юлга киртә сала. Мин аңарга аның яклы күренсәм, мине вәт ул үзе кебек күрә. Мин үземне ныгытып йиткәч, вәт киләм дә, Юк, не смей, Җамал абзый, синеңчә түгел, дим. Бу әле латлау гына, латламаенча ярамый. Муллалар сөйләшә башлыйлар. Муса мирза китә. Салих, бигрәк былчырак кеше. Яшь бай башын селки. Хәзрәт, монда булмады! Шул арада зур поднослар китереп чәй урыны хәзерлиләр, самавар чыгаралар. Муса мирза, Бу матдәне, Җамал абзый, кабул итикме инде? Халык дәшми тора. Бу кирәк инде, бу тегеләрнең борынына сугар өчен ясалган инде. Халык, кабул итик, кабул итик! Халык торып йөри башлый. Салих берлә яшь бай бергә торалар. Муса мирза Җамал кода янына килә. Аның янына тагын берничә кеше җыела. Салих берлә яшь бай көлеп торалар. Муса мирза. Менә әле тегеләр берлә сөйләштем. Аларның күңел каралган, вәт, Җамал абзый. Иман нуры качкан. Вәт, алар безгә мишәйт итәләр. Әле шуларны үгетләдем. Дин, вәт, бар дидем. Синең денең кирәкми, ди, вәт, ул андый сүздән Алла сакласын. Җамалкда. Алар кәфер инде, кәфер. Халык, кәфер, кәфер. Муса мирза. Вәт, шулар ук миңа дошман булып йөри. Бер яктан тегендә миссионерлары, бер яктан болары. Муса мирзаң гына чыдасын инде. Халык, рәхмәт инде, рәхмәт. Шул арада бер кеше килеп керә. Кеше. Хәзрәтләр! Җеназаны алып килделәр. Муллалар торып. Җеназа укып җибәрик инде алай булса. Мулла. Тәһарәте булмаганыгыз, тәэммим генә кылыгыз. Паласка киемгә тәэммем дөрес дигәннәр. Берничә кеше кулларынын сугып-сугып тәэммем кылалар. Хәлфә. Җәмәгать!

Бикә, кешеләр чыгып киткәч тә, сценага каршы ишекне сызык кына ачып карап. Беркем дә калмаган икән, сценага чыга. Өстәл янына килеп әйберләрне, ашамлык-эчемлекләрне урыныннан кузгата башлый. Әсма! Әсма! Килен! Килен! кычкыра. Бер ишектән, алъяпкыч япкан асрау, икенче ишектән килен килеп керә. Тизрәк булыңыз, тизрәк, хәзер керәләр. Ул ирләр ни, чәй урыны хәзерли беләләрмени? Иң кадерле әйберләрне муллалар алдына куйганнар бит. Тегеләр өстәл янына килеп торалар. Бер көн дә шул муллалар әфлисун, вареньеларымны барсын ашап бетереп киттеләр. Киленгә, нәрсә карап торасың? Күчер әйберләрне! Әллә моны Казан дип белдеңме? Үзе тәрәзә янына килеп, тәрәзәдән карап. Варенье савытларыны кодаларга якын җиргә куегыз. Муллалар алдына шикәр савыты берлә лимон куегыз. Как төшләрне Вахит кода урынына куеп, как төш урынына чүрәкләр куеңыз. Асрау берлә килен рәтлиләр. Килен. Монда шул, әнкәй, чүрәк бөтенләй юк. Бикә тә тәрәзәнең парын сөртә-сөртә. Алып килеңез. Асрау. Бу көнгә чирә чүрәк юк шул, бикә, кичәге булса ярамаганмыни? Ул әллә нинди гомерендә тамагы туймаган кәлфәләрне бүген генә туйдырырсыңмыни? Асрау чыгып китә. Килен һаман әйберләрне маташтыра. Мескен. Никадәр бала-чагасын ятим калдырды. Килен икенче тәрәзәгә барып. Кара, бик кызык икән. Әнкәй, мин җеназа намазыны күргәнем юк иде, бикә. Бик якын килмә, хәзер сәлам бирәләр, йөзеңне күрә башларлар. Килен. Юк, әнкәй, монда тәрәзә парлы. Бикә. Әнә, синең турыда, ул бит Салих бай углы. Шулар бит безгә кызларыны бирергә теләгәннәр иде. Күзеңне күрмәсен. Киленнәре тай кеби тәрәзәгә атланып, ирләр карап тора дип сөйләп йөри башлар. Килен бераз чигенеп. Әнкәй, әнә ул өченче сафтагы, кырыйдагы карт кем? Бикә, ул Җамал кода, килен, шулмы ни? гел кычкырышып торды. Бикә, син аларның сүзләрен тыңлап тордыңмы ни? Башка эшең юк шул? Башка киленнәр кеби кулыңны сызганып аш өеңдә йөрсәң тыңларга бушамас идең. Килен, юк, әнкәй, мин чәй биргәндә генә ишеттем. Бикә, ирләр сүзене тыңлау киленнәр эше түгел. Килен. Әнә сәлам бирәләр. Әнкәй, ул яшь егет кем әнә синең турыңда? Бикә. Сиңа нәрсәгә, кызыктыңмыни? Килен, кызарып. Тегеләй генә сорыйм. Бикә. Керәләр. Шул арада асрау зур тарелка берлә чүрәкләр китереп куя. Бикә тагы өстәл янына килеп, килененә карап. Сине аналарың нигә өйрәттеләр? Тагы шул муллалар алдына балымны куйганнар. Бүләк балымны шул бирәннәргә ашатырга дип саклаган идем инде. Урынны алыштыра, асрауга. Нәрсә карап торасың? Шәриф абзыеңа теге тай итене китер! Асрау чыгып китә. Бервакыт варенье алып килеп, киленгә. Менә шушы теге почмакка куй. Анда бай балалар утыра. Үзеңне уңмаган икән дип гаеп итеп китәрләр. Бер варенье савытына карап. Карасана, нәрсә куйганнар. Мин бит сезгә кура җиләк вареньесы дидем. Сез нәрсә куйгансыз? Килен. Әнкәй, анда кура җиләге вареньесын мин таба алмадым. Бикә. Таба алмагансың. Таба алмагансың. Бу шул атаң өе түгел, монда күзеңне ачып йөрергә кирәк. Сез мине шулай итеп оятка калдырмакчы буласызмыни? Менә бар, ал моны. Килен чыгып китә. Бернәрсә белмиләр. Аларга берни дә түгел. Минем бит бирәсе кызым бар, өйләндерәсе угылым бар. Аларның ике ятып бер төшләренә керми. Асрау бик зур агач табак берлә бик күп иелгән тай итен алып кереп өстәлгә куя. Ишектән аяк тавышлары ишетелә башлый. Бикә Асрауга карап, Самавырың нинди, ичмасам сөрт азрак! Үзе китеп, ишектән карап тора. Асрау кыз самавыр сөртә. Ишектә баягы халык дөбердәшеп керә. Асрау кыз чыгып китә. Мулла сөйли-сөйли керә. Алла Тәгалә мөнкир нәнкир җавабыны җиңел кыйлсын инде, хуҗа углы, яңез, утырыша башлаңыз. Шул арада ишектән варенье савыты күтәреп килен килеп чыга да, халыкны күреп бик тиз борылып керә. Бөтен халык ишеккә таба карап тора. Хуҗа углы ишек янына барып, бик каты иттереп ишекне яба. Берничә кеше җыелып сөйләшәләр. Берсе. Син күрдеңме? Янә берсе, Күрдем, берәү, Матур бит! Янә берәү, Күкрәк тә шәп икән, Казан кызлары шулай булучан инде, берәү, Юк шул, бик нечкә, чыра кеби, тотар җире дә юк, безнең кызлар ичмаса кочакка сыймаслык була, янә берәү, Өс-баш шәп бит! Берәү, Казаннар алар киенә белә инде. Алар янына хуҗа углы килеп, Хушыңыз, хушыңыз, чәй янына китә башлыйлар. Хәлфә үз-үзенә генә, Ахмак, баҗмал икән, күңелгә вәсвәсә төшерде. Бар да чәй янына утырышалар. Шул арада тагын килен Кергән ишек сызык кына ачыла башлый. Хуҗа углы барып бик нык шап иттереп яба. Бер яшь кенә кеше икенчесенә, берсенә берсе көнли, икенчесе, Казан кызлары бит алар үткен була, көнләрсең шул. Өй хуҗасы икенче ишекне барып шап иттереп яба. Хуҗа углы чәй ясарга тотына, муллалар ашарга тотыналар. Шәриф бай кулына пычак күтәреп ит ашарга тотына. Бөтен зал авыз чыпылдавы берлә тула. Шәриф бай, Менә хәзрәтләр инде шул элегәре голәмәләрне уку юлында хезмәт иткәннәрдер бит. Без дә менә шулай итеп укырга юл ачуыбыз берлә сәләфләргә охшый торганбыздыр бит. Хәзрәт, Әйе, әйе. Ибне Хаҗиб ундүрт яшендә дәрес укыды дигәннәр. Шәриф бай. Алай булса, без шул инде Сәлифләр юлыннан чыкмагыз, чыкмаган буламыз. Җамалкыда ишетәмсең? Җамалкыда, ишетәм, ишетәм. Менә шул, шулай булса да, Кәбир хәзрәтләр, Вәли хәзрәтләр менә мондый обществолар ачмыйлар иде шул. Ярый, хәерле булсын инде. Хәзрәтләр гөнаһсыны өстләренә алсалар, безнең гавамның эше түгел инде. Хуҗа. Ашый, ашый, сөйләңез. Хәзрәтләр. Ашыймыз, ашыймыз. Берәү. Хәзрәтләр. Менә минем бер сүз сорыйсым бар иде. Хәзрәт. Йә, хуш. Берәү. Менә инде, хәзрәт, әле китапларда хәзрәти Мусаның таягы бар диләр. Хәзрәт. Әйе, әйе. Теләсә аҗдаһа булган, теләсә җылан булган, теләсә яфрак ярып хөрмә биргән. Теге кеше, Менә шул агач нинди агач булган инде? Мин әле шуның хакында хәлфә берлә сөйләштем. Ул миңа җавап бирә алмады. Ул инде ысут җәдит хәл ысул җәдит хәлфәсе, бәлки белми дә торгандыр. Шул ул таяк, хәзрәт, бит бит артыштай агачыдыр инде. Артыштан бит әле җен кача диләр. Мулла, Юк, ул оҗмах агачы. Аны Җәбраил фәрештә Адәм атамызга биргән. Аннан хәзрәти Мусага калган, теге кеше. Алай икән. Бу соң инде, хәзрәт, артыш агачыннан һәртөрле җен, шайтан кача дигәнме инде? Хәзрәт, әйе, әйе, аның хуш исенә шайтан чыдый алмас дигән. Аның исенә шайтанның йомыркасы чери дигән. Салих, соң ул алай булгач, менә бу төньягы тарафларында Архангел, Вологда губерналарында артыш агачы бик күп җирләрдә шайтан бер дә булмаска кирәк инде, халыкның бер төрлесе көлә. Мулла ачуланып, Ахмаклар, ул көлкемени, китап сүзеннән көләләрмени, Җамал кода? Алар менә шул шул, китапны эшкә алмыйлар, менә шул без дә шуларны күреп барат Бара-тора шушындыйлар берлә дөнья тулып китеп, ахырзаман булмасын димез, тегеләргә карап. Ичмаса, тәүбә кылыңыз. Тегеләр тагы көләләр. Менә, хәзрәт, болай шаркылдап көлү бер китапта ярамый торгандыр. Хәзрәт, Юк, юк, ул инде урыс эше. Һәр көлүеннән китап җитмеш мең шайтан яратылыр, дигән. Халык чәй эчә. Берәү, Соң бу, хәзрәт, шайтан ничек ярала инде? Аларның да ире-хатыны буламы, хәзрәт? Ул, анда ике риваять бар. Берсе, шайтан йомырка сала, дигәннәр, елан кеби. Шул йомыркасыны йота да, шуннан шайтан балалары туа, дигәннәр. Бер риваятьтә инде, шайтанның бер аягы ир, бер аягы хатын, шуннан һәр көнне җитмеш мең шайтан туа, дигәннәр. Мулла. Аннан соң һәр бидгать эштән җитмеш мең шайтан ярала, дигәннәр. Җамал кода. Менә, хәзрәт, безнең инде бу обществомыздан да шайтан яралмас микән? Хәлфә. Анысы инде Алла эше, Алла хәерлегә боерсын. Берәү. Соң, хәзрәтләр, бу инде шайтаннарның туе буламы? Хәзрәт, була, була, китап әйткән, аларның туенда җитмеш мең ир, җитмеш мең хатын зина кыла дигән, җитмеш мең мичкә исерткеч эчелер дигән, аларның туена очраган кеше һәлак булыр дигән, теге кеше, менә бит әле, хәзрәт, безнең шайтан туе дигәнебез бар, ул шул шайтанның никах мәҗлесе буламы инде? Хәзрәт, әйе, әйе, ул шул шайтаннарның биюе була инде. Ләкин шайтан никахы диергә ярамый. Аларның никахы юк. Никах, әлһәмделилла, әһле исламда гына. Берәү, Хәзрәтләр, менә бит, пәйгамбәребез Мәккәдән Мәдинәгә киткәндә гар тишегенә кергән. Шунда аның өстенә үрмәкүч оя ясады дигәннәр. Шул үрмәкүч ата үрмәкүч булганмы, анамы? Хәлфә. Ана үрмәкүч, ана үрмәкүч! Килен ишекне тагын аз гына ачыла. Хәзрәт, минемчә, ата булырга кирәк. Әле бит шәригать ирләрне хатыннардан артык күрә. Аллаһы Тәгалә инде пәйгамбәребезне коткарырга, әлбәттә, ата үрмәкүчне җибәргән булырга тиеш. Мулла. Ул мәсьәлә әле тәмам ап-ачык мәгълүм түгел, голәмәнең монда Ихтиляфы бар, Җамал кода. Менә, хәзрәтләр, бу бит бик зур эш инде. Гавам аңларлык иттереп инде шул үрмәкүчнең анамы, атамы идекене бәян кылып, җомгаларда вәгазь сөйләсәгез яхшы булыр иде. Мөәзин. Аны инде китап иттереп, рисалә иттереп бастырырга яхшы булыр иде. Бу кирәк инде. Хәзрәт, әйе, әйе, мәслихәт, мәслихәт. Берәү, соң, анда бит әле күгәрчен дә булган. Ул күгәрчен хәзер сәламәтме, әллә үлгәнме инде? Ишек тагы ачыла төшә. Халык ишеккә таба карый башлый. Хуҗа углы барып, тагы бик нык иттереп ишекне яба. Хәлфә көлеп. Хе-хе. Шулкадәр зур урынга мөстәхрик булган күгәрчен үләме соң инде ул, хәзрәт? Юк, аны пәйгамбәребезгә гыйшкыннан вафат булды дигәннәр, берәү. Хәзрәт, ул үрмәкүч берлә ул күгәрчен оҗмахка керерләр микән инде? Мулла, керерләр, керерләр. Китап, хәзрәти Салихның тәвәсе, хәзрәти Галинең дөлделе, гар тишегендәге үрмәкүч һәм күгәрчен керерләр дигән. Берәү. Аларга да хур кызлары булыр микән? Хәзрәт, китап, булыр дигән. Һәммәсе чәй эчәләр, яшьләр көлеп утыралар. Салих. Калган мәддәләрне укыйммы, Муса мирза? Хәзрәтләр чәй эчә-эчә сөйләрләр, укы. Салих кәгазьне алып халыкка карап укый. Җәмгыятьнең эшләрене карар өчен ун кешедән мөрәккәп бер правление сайланачактыр һәм дә аның

һәм дә күп тавыш алган кешеләр сайланган хисап кылынып, аз тавыш алганнары сайланмаган хисап кылыначак һәм дә күп тавыш алган кешеләр җәмгыять тарафыннан кабул ителгән хисап кылыначаклардыр. Җамал кода, Ул ни дигән сүз? Менә хәзрәтне сайламакчы булырбыз. Ул аз тавыш алса, ул сайланмасмыни? Ул мөселманлыкмыни? Салих. Әйе, хәзрәт аз тавыш алса, сайланмаган була шул, Җамал кода. Ул хәзрәтләр сайланмагач, ул нинди мөселман җәмгыять була соң инде? Салих. Ул хәзрәтләр сайланмаган мөселман җәмгыяте була. Халык. Андый җәмгыять кирәкми, кирәкми. Без хәзрәтләрдән калмыйбыз. Салих. Җәмгыятьләрдә башкача булмый. Алай булгач, ничек иттереп сайларга кирәк? Җамал кода Салихка. Менә син күп тавыш алсаң, син сайланган буламсың? Салих. Әйе. Мин күп тавыш алсам, мин, син күп тавыш алсаң, син. Берәү, Алай булгач, син үз дус-ишеңне җыярсың да үзеңне сайлатырсың. Салих, Шулай шул, син дә үз дус-ишеңне җый да, син үзеңне сайлат. Теге кеше, Миннән булмый, минем үз эшем бар. Җамал кода, Минем берлә синең хакта шулай да булсын. Бу хәзрәтләр хакында ничек алай итәргә ярый? Ул бит хәзрәтләрне мыскыл итү була. Әһле гөләманы аяк астына салып таптау була. Бу бит

Алар аларны сайларлар. Яратмый икән, сайламаслар. Җамалкда. Соң син хәзрәтләргә шар салырсыңмы? Салих. Минме? Мин юк. Җамалкда. Менә! Әйтеп тә бетерде. Менә ул вакытта шул, шуның кебиләр әллә ни чикле җыелырлар да хәзрәтләрне төшереп калдырырлар. Салих. Хәзрәтләр дә үзләре кебиләрне җыйсыннар да безне төшереп калдырсыннар, мулла, юк инде, бу матдә әһле инфакның таралуына сәбәп булыр. Муса мирза, минемчә, җәмәгать, бу бик кирәк матдә. Вәт без хәзрәтләрдән башка торалмаганны беләмез. Без аларны үземез сайлармыз. Хәзрәт, ярый, мирза әфәнде, сез шулай. Замана хәзер үзгәрде, төрле кеше бар. Безнең дустан битәр, битәр дошман күп. Җамалкыда. Тагы җәмәгать, әле менә ни бар икән, ул инде күп тавыш берлә кабул ителер дигән. Менә шундый кешеләр җыелырлар да, анда әһле гыйләма да булмагач, күп тавыш берлә, хатын-кыз качмаска ясарлар. Без шуңарга риза булыйкмы инде? Бөтен кеше киленнең ишегенә борылып карый. Бер бай, Монда бернәрсә дә юк инде. Җәмгыятьнең мәгънәсе шул шул инде. Халык бер бер кешене яратса, аны сайлый, яратмаса, юк. Җамалкыда, Ул чыл чын мөселман булса дамы? Бай, Чын мөселман булса да. Шуның өчен сайланасы килгән кеше халыкка ярарга тырышырга кирәк. Берәү. Җәмәгать, әле монда тагы куркынычлы җире бар. Безнең җәмгыятькә миссионерлар язылырлар да, үзләре теләгәнчә күп тавыш берлә эш йөретә башларлар. Менә тотарлар да мәктәпләргә урысча укытырга ясарлар. Без шуның берлә үземезгә бәла ал, бәла генә алмыйк. Җамал кода. Тагы тотарлар да күп тавыш берлә безнең мәктәпләремезгә Кәре куярга ясарлар, берәү. Тагы, менә, аларның пасхаларында чучка ите берлә авыз ачу бар инде. Алар безнең мәктәпләрдә чучка ите ашарга кертерләр дә, бик күп тавыш берлә балаларны шуны ашарга ясарлар. Аннан элгәре уенчык итеп кенә, аннан ары чынлап та чиркәүләренә алып китә башларлар. Без шуңарга риза булыйкмы инде, халык, юк, юк, кирәкми! Теге кеше, Руза вакытларында күп тавыш берлә балаларны руза тоттырмас та ясарлар. Мөәзин, Куркыныч хәлләр инде. Яшь бай, Монда җәмәгать сезне әллә ниләр сөйләп куркыттылар. Имеш, алар күп кеше, безнең җәмгыятькә язылып, үзләренчә эш йөртмәкче булалар, имеш. Элгәре алар язылмыйлар әле, язылсалар бик ярар иде. Аларның үз эшләре башларыннан ашкан. Аннан язылалар икән, алар ун язылса, без егерме язылырбыз, алар егерме язылса, без кырык язылырбыз. Шулай итеп, аларны җиңәрмез. Тагы, алар языла да икән инде, ул вакытта алар безнең балаларның рузасын ачтыру. Безнең балаларыбызга чучка ите ашату кебек куркулар бик урынсыз куркулар. Алар бит миссионерлар булсын да, алар шайтан түгел. Аларга синең руза тотмавыңнан, биш вакыт намаз укымавыңнан файда юк, халык тавышлана. Мулла. Бар инде. Бер мөселманның күңелен карау Каралуларга алар шатлана инде. Җамал кода шатлана, шатлана. Менә үземездә генә тора торган еврей гына әле, кем булсын, шул. Әле менә Казанда мөселман кызлары гимназиядә укыйлар, дип шатланып сөйли. Халык, юк, кирәкми, кирәкми, Муса мирза. Юк, бу маддәне җәмәгать без ташларга кирәк. Теге каһәрләр бу Муса мирзага аяк чалыйк дип килеп язылып чынында безне хур итмәсеннәр. Халык, шулай, шулай. Берәү, моның урынына правление әһле исламның мәслихәт күргән эшене эшләр, әһле исламның мәслихәт күргән кешесе сайланыр, әһле гөләмага юл бирерләр дияргә кирәк. Халык, Шулай, шулай, яшь бар, бай сөйләргә тели. Салих яшь байга, Тимә, үзләре теләгәнчә кылансыннар. Яшь бай утыра. Җамал кыда, Шулай кирәк, шулай, Салихка син шуны яз. Салих, Җәмәгать, соң шуңарга ризамы? Халык, Риза, риза, Муса мирза. Син, Салих әфәнде, аны тагын укып кара әле. Салих укый. Җәмгыятьнең правлениесенә әһле исламның мәслихәт күргән кешесе сайланыр. Әһле гъләмага юл бирерләр, правление әһле исламның мәслихәт күргән эшләрен эшләр. Мулла, әхле голәманың төрлесе бар бит. Әүвәл бит пәйгамбәребез заманасында да монафикълар булган. Менә шунда әхле голәмадан элек сөннәт юлында гамәл кыла торган дигән сүзләрне арттырырга кирәк. Җамал кода, шулай, шулай, хәзрәтләр авырга алмасын, мулла-мөәзин арасында да төрлесе бар. Салих, алай булса, менә болай инде, укый. Җәмгыятьнең правлениесенә, Әһле Исламның мәслихәт күргән кешесе сайланыр. Сөннәт юлында гамәл кыла торган әһле голәмага юл бирелер. Тавыш, Яхшы, яхшы, Муса мирза. Шуның белә берлән беттеме инде, Салих әфәнде? Салих, Бетте. Муса мирза, Алай булса инде, хәзрәтләр, тагы бер фатыйха биреңез инде. Хәзрәт, Йәңез! Кул күтәрәләр. Аллаһы Тәгалә һәр мөэмин-мөселманга җиде иҗмак ишеген ачык кылсын. Халык амин! Һәммәгезгә оҗмах нигъмәтләренә насыйп кылсын, һәммә мөэмин мөселманга хурелгаиннар берлә кочашырга насыйп кылсын, халык бик кычкырышып, амин! битләрен сыйпыйлар, киленнең ишеге тагы сызык кына ачыла, Муса мирза, Салих әфәнде, син аны инде акка яз! халыкка. Менә инде Салих әфәндене язсын да җәмәгать, куллар куярбыз инде. Халык, әйе, әйе. Тагы чыныяк тавышлары, чәй тагы куәтләнә. Салих читкә утырып яза. Муса мирза. Менә инде җәмәгать. Аллага шөкер. Җәмгыятемез дә булды. Инде менә шунда теге каһәрләргә сел, сер белгертмәскә кирәк. Әле берсе миңа әйтә, Син, Муса Сапич, үзең мөселманнар өчен тырышасың, алар сине эшкә дә санамыйлар, алар сине городской думага гласный иттереп тә сайламадылар, ди. Алар сине гел читкә кагалар. Син безнең якка чык, без сине күккә күтәрермез, ди. Мин дидем, Не смей безнең мөселманны хурларга, сайламасалар, минем үзем дә сәбәп булгандыр, дидем. Менә син бу сайлауларны карап тор. Шуннан үзе дә яшен суккан кебек, шайтан кебек китте дә, тагын бер каһәренә барып, шыпыр-шыпыр сөйләргә тотынды. Ул мине Думага сайлатмас өчен юл эзли икән. Менә вәт, әле нишләргә тырышалар. Берәү. Әйе, әйе, җәмәгать, теге вакытта Муса мирзаны сайламаенча хата иттек, бу юлы сайлыймыз, Алла теләсә. Халык. Сайларга кирәк, сайларга, Муса мирза. Вәт, мин шунда теге каһәр миссионерларның минем сайланмавыма шатлануына вәт хурландым. Вәт, губернаторлар да миссионерларны җыеп бәйрәм иттеләр. Мин эчемнән, Ярый, дидем. Мин, дидем, киләсе думага сезнең ашыңызга таракан булырмын, дидем. Халык. Хата булды, хата булды, Муса мирза, менә шул җәмәгать. Шундый эштә уйлашырга кирәк. Менә вәт инде хәзер безнең җәмгыять булды. Бөтен мөселманның җәмгыяте булды. Ул вәт тегеләрнең борынына сукты инде. Вәт алар хәзер белгәч тә, бөтен теше-тырнагы берлә, Моның председателе Муса мирза булмасын иде диерләр. Менә вәт, әле кая эшләр бара. Берәү, Шул кәферләргә үч итеп, Муса мирзаны сайлыйк. Халык, Сайлыйк, сайлыйк, хәзрәт! Әйе, әйе, мирзаны сайлыйк, мирзаны, Муса мирза! Мин, җәмәгать, мине сайлагыз димим. Әле тик теге каһәрләренең мине дин дошманы күрүләренә генә әйтәм. Салих кулына бер табак кәгазь күтәреп килеп. Язып бетердем, Муса мирза. Алай булса, хәзрәтләр бу тагы бер укысын. Халык укысын, Салих укый. Җәмгыятьнең максаты, хак мөселманнарның, хак мөселманнан морад, әһле гөламаны игътибарга алучы, сәләфе салихин юлы берлә йөрүче, ата-ана фатихасыны алучы, байларның рөхсәтеннән башка эш башламаучы, мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Халык, Бик яхшы, бик яхшы, Җамал кода, моның әгузе бисмилласы юкмени? Муса мирзага. Бу мирза бисмилласыз буламыни? Халык. Куй, куй, әгузе бисмилла куй, куй! Бер мулла. Әйе, бисмилласыз башланган эш тәмам булмыйдыр, ди. Салих әгузе бисмилла яза, яңадан укый башлый. Икенче маддә. Шул максатны тутырыр өчен, җәмгыять бәдәвам һәм әбҗәд укыла торган мәдрәсәләр ачарга. кичке сабаклар ясарга, зур вә кечкенәләр өчен һөнәр өйрәтергә юл ачачак һәм дә кирәкле китаплар бастырырга тырышачак. Җамал кода, Монда ник вәдә бәдәвам дигәне калган? Яз, яз, ник калдырдың? Халык, Яз, яз! Салих аптырап тора. Муса мирза, яз, Салих әфәнде. Салих та укый. Һәм дә бәдәвамны бастырырга тырышачак. Җамал кода, Тырышачак димә, бастырадыр, дигән. Халык, Әйе, әйе. Салих төзәтә. Һәм дә бәдәвамны бастырадыр. Укый. Өченче маддә. Член булыр өчен елына ун сум түләү тиештер. Гомерлек член буласы килгән кешеләргә берьюлы 300 сум түләргә тиештер. Дүртенче маддә. Җәмгыятьнең эшләрене карар өчен ун кешедән мөрәккәп бер правление сайланачактыр һәм дә расходларыны тикшерер өчен өч кешедән мөрәккәп ревизионный комиссия сайланачактыр. Бишенче маддә. Правление әһле исламның мәслихәт күргән эшене эшләр һәм дә правлениегә әһле ислам муафикъ күргән кешене сайлар. Сөннәт юлында гамәл кыла торган әһле гөләмага юл бирелер. Хуҗаның углы тагын торып китеп ишекне бик нык яба, Салих туктап тора, Муса мирза. Беттеме, Салих әфәнде? Салих. Бетте. Муса мирза кәгазьләрне алып. Менә, янез инде, хәзрәтләр, кул куйыйк. Муллалар, Мирза, син үзең куй инде. Муса Мирза, мин хәзрәтләр сездән узып кул куярга миңа Мин хәзрәтләр сездән узып кул куярга ярыймы соң? Сез вә дин башлыклары. Хәзрәт муллаларга, куекмы инде җәмәгать? Моннан андый-мондый перепись-фәлән, урысча укытулар, китап җыюлар килеп чыкмас бит инде, Муса Мирза. Муса Мирза. Монда булганда бер нәрсә дә булмас, халык, куй, хәзрәт, куй! Хәзрәт кул куя. Аның артыннан мулла куя, аның артыннан тагын мулла, тагы бер карт бай, артыннан Шәриф бай, аның артыннан Җамал кодага бирәләр. Халык тик тора. Җамал кода озак кына карап Салихка, Ник әгузебисмилладан соң әбҗәте юк? Халык шаулап китә, Ник юк? Муса мирза, яз, яз! Салих көлеп яза башлый. Җамал кода. Гаип ирәннәренең исемене калдырырга ярамый, шундый зур эштә әбҗәтсез, әбҗәтсез ярыймы соң? Ул кәферләргә керә алмаска койма булып тора, казаки астыннан муйнына таккан зур бетине күрсәтеп. Менә, әлхәмделилләһ, кырык җиде ел тагам, бер авыру күргәнем юк. Салих, язып бетердем. Җамал кода алып, күзлеген киеп укый. Әбҗәд, Һәүвәз, Котти, Каләмән, Сәхфәз, Коришәт. Шуннан кәгазьне утка каршы тотып карый, бик озак карап торгач, Җәмәгать! Бу нәрсә? Кәгазь эчендә ут яктысында күренгән гербны күрсәтеп. Бу ни бу? Халык бар да чәй яныннан торалар. Ишек тагын ачыла тшә. Берсеннән берсе бәрешеп кәгазьне карарга тотыналар. Берсе, Кош сурәте, кош сурәте! Янә берсе, Тәресе бар, тәресе бар! Менә, менә! төртеп күрсәтәләр. Салих кәгазьне алып карый. Муллалар, Бу ни бу? Бу ни бу? Сез шулай безне алдап кул куйдырып урыс итмәкче буласызмыни?

Бу начар эш. Бу теге каһәрләр эше булды. Вәт, мөселман дип Сәлим әфәндегә ышанган иде. Менә, яшьләргә ышан. Халык Салихка, Син безне урыс итәргә кул куйдырдыңмы? Салих янына йомырыкларын тиеп киләләр. Ник дәшмисең, безне урыс ясамакчы булдыңмыни берәү шул арада? Аллага шөкер, әле кул куеп өлгермәгән идем, берсе, Бир кәгазьне! Бир кәгазьне! Ул яшерергә тели, кул куйган кәгазьләрне яшерергә тели, ул яшереп, тегеләргә бирергә тели. Җәмәгать, харап булабыз! Халык, Бирмә, бирмә! Салих кулыннан кәгазьне тартып алалар да. Барысы да, Минем кулым бар, минем кулым, дип кычкырышалар. Берсе берлә тартышып, кәгазьне ертып бетерәләр. Җамал кода вак-төяк ертык кәгазьләрне алып, тагы ерткалап, Салихның битенә бәрә. Мә, кара йөз, обществоңны, халык, сөягеңне көл итик! Салихка таба барысы да киләләр, йодрыкларын йомарлыйлар. Яшь фикерләр сцен-сцена буена яшеренәләр. Салих тик катып тора, ишектән хатыннар башы күренә.